Так, сыыһа тут. Бу топоним диэҥҥэ туруон наада курсуос бэлиэтиэн наада ол кэнниттэн ate эйгэ турар булла ate булла ол дьэ төхтүр диэни булла төхтүр Ону манна сүнньүнэн төхтүр, төхтүр ити Мээ Хаҥаласка ааттанар. Төхтүр арыы Аартыга, Төхтүр Бэс, Төхтүр Үрдэ диэн хоро ити сир ааттарын таһаартаата. Так, далее вот язык топонима, например, вот якутский. Тут э,

Массага булуса. Жохсоҕон. Төрдүс Жохсоҕон нэһилиэгэ Таатта булуһа. Бүгүн төрдүс Жохсоҕон нэһилиэгэ диэн хуох булла. Онтон бу актыып материалларыгар, атын историческай материалга бар. Ол иһин холо манна бу киирэн биэрэ. Иннигэнэн билин төрт сүүс сэтті он ағас курдук эти туох бар.

вот такое электро, слово «обеспечить» – безопасность в первую очередь, сохранность картотеки отца. Багдарыһырбат картотекатын сүнньүнэн киллэрбит киһи диэн сыал-сорук туруорунан үлэлиирдэм. Это курдук. Спасибо, Нюргун Михайлович. Пожалуйста, вопросы. Мин ыйытыылаахпын ыйытабын да. Привет, пожалуйста. Нюргун дурава, истән да миигин. Истэбин, дурава. Э. Кырырып ити картактекаан сабай илигине биетте диэни эн аган бэдэр диэн тылы кытта сибээстээбит этэ. Ону билигин Биэттэни туох диэн быһаара сылдьаҕыта? Баҕар, өйдүүрүн биллэрин булаар. Тон ити иһиттибэтэ? Билигин көрүөхпүт. Э, көрөр баһаалыста. Бу туаҕаат мин ол бэдэри кытта таны туах диэн инна оҕонньор быһаарбытыгар бэдэрдээх биэттэ диэн ааттыыбыт диэн олохтоох оҕонньор аҕа уон алта сыллаах хоту соторутаата бу туһунан кылгас туох сурук суруйан биэрбиттим эти институтка нэһилиэгэ туохтаабыт нэһилиэк бу ааты быһааттарбытыгар онно оҕонньор бэдэрдээх биэттэ ото боллаана хахалар кэлиэхтэрин инниттэн ааттаннаа биэттэ хаха тыла буолбата онно эбэм биэрэннэр ол бэдэрдээх биэттэ диэн холобура бэдэр төрөөбүт үһү диэн Мунан Оттон холобура кини тыта сыһарыылаахты Таатта Онон холобура ити сыһарыы көмөтүнэн көрдөххө онтон халгытыа мин билиҥҥитэ кыайбаппын Эбээн эбэҥки тыла буолуон сөп. Эбээн эбэҥки тыла буолуон сөп уонна эбээн эбэҥки билиҥҥи тылдьытыгар уонна холобура ити сравнительное слова тунгусо-мажорских языков итиннэ Хубу эбит диэн этэр кыах бүгүнгүтэ суох. Аа, сөп, сөп, өйдөөтүм. Кырыра, мин эйиэхэ бу манныгы этиэхпин баҕарабын. Ити уус биис аата бар диим. Бүтүҥ. Бүтүҥнэр игин диэн. Бүтүҥ. Итилэр буоллаҕына туох ньуучча сабыдыалынан хайта эрэ далгааттарга беттуу диэн буолан хаалаллар эбит. Аа. майгынныыр ити бүтүн уонна бүттүү ону далгааттартан ыйытан көрдөххө буоллаҕына туох диэн быһаараллар бүттүү бүтүн диэнтэн үөскээбитэ диэн этэллэр эбиттэр ити нууччалар хайта эрэ кинини үсүөрдүк уларытан биэрбиттэр быһыылар Усанан акып материалларынан эддэтээҥи нуучча суругунан тугу то сир аатын даҕаны уонна биис уус аатын даҕаны этнонимнары үөрэтэ ыарахаттардаах соторутаата бүрээт ученая Тойбохойго, Унтаарга атаҕа уох диэн аҕа ууһун аатын Атагасок диэн суруйбуттарын бу бүрээт тыла сылдьар бу диэн бүрээт сыдьар диэн быһаарбыт ыстатыйалаах ону араабу атаҕа уох атаҕа уох диэн аха аҕа ууһун аата ону Хайдах манна суруйаан диэн бэйэтэ этэ сылдьыбытым эһэ сахалар бэйэҕит уларытан тураҕыт диэн. итинник үөрэтэ таайбараҥ оҥорор устуктардаах буолуо. Билигин кэм эрэ аттаа билигин табаҕалаан эрэ этэр кыахтаах. Все, все. Сирата. Ол туох этноним да ата тылбын. Тыл, тыл. Тыл, тыл быһыытынан кини ырытыллыан наада буоллаады. Тыл сокуонунан кини үөскүүр, тыл сокуонунан сайдар, уларыйар, тэлэрийэр, туттуллар. Все, все. Деттүнэн көрөх. Все, өйдөөтүн мақталла.

Эн көмөҕүнэн хаалаатахпыт дэ. Биир икки дьааһыга кыыһым оҥорбута. этэ. Онтон аны үлэлээх, үөрэхтээх ыал иһин буолан ити туохтаан турар. Сөп. Дьэ Киһи көстөрө буолла оттон ол анаан отой олорон дьарыгырыан итинник киллэриэн сөп. Киллэриэххэ сөп. Наадалаахпын. Сөп. Онтон отут тоҕус тыһыынча диэн бу быһа холоон Сэттэ аҕыс бырыһыан иһин курдук өтө. Оттон аҕам түөрт сүүс биээн тыһыынча курдук каартаска диэн. Ааҕа ити сир аатыгар, һэ? Онтон аны туга кадар киһи аатын киэнэ биээн тыһыынча курдук онтон тахса дуу уонна географическай терминнэргэ диэн ити картотекатын эмиэ биир сүрүн чааһа. Онон Ыраах. Все поединно. А, еще вопрос такой тогда. Каким образом можно получить справку из этой картотеки, допустим, по топонимам наслега? Анныгыбит нэһилиэгите холобура бээтин тыкырдьаҕастарыҥин биллэн турар эмиэ онтон хомуйаллар гынан баран баҕар саҕалыылларыгар ол топонимнарын испииһэгин ылыахтарын игин баҕарар буоллахтарына хайдах эйигиттэн ылаллар дуу ханна ханна тиийиэхтэрин сөбүй как получить справку из картотеки по наслегу Нэһэдиэк сирин аатын оннук ууран биэрэр ыраһаттардаах буолу. Ууран биэрбэт наһаа хүрэбэт. Оттон хо биирдиилээн ааты чохолуура эбэтэ туохха отой биирдии хоти биэтте диэн ити институт халалтатыгар хуруйбуттар это оно холо быһаарбыппыт Так. Волонтер мен билигин араадьыйаҕа субуотаҕа үс түөрт мүнүүтэлээх сираатын быһаарарга кэпсиибинэ онно билэр дьону миҥэн биир-икки аатыйыппыттарын ону быһааран биэрэр. Итинник курдук эбэтэр барыан сөп.